Miarahaba antsika rehetra aloha izany manaraka ny fandaharana teny iray ny tenako Andrianarison Robert mpitarika fikambanana aty amin'ny kaominina Bongatsara izany fikambanana sady mpamboly no mpamokatra fivoarana no anarany dia sady mpikambana sy mpikatroka eo anivon'ny tranobentan-tsaha ihany koa. Taorian'ny hamehana ara-pahasalamana izany dia somary nisedra olana ny tantsaha mahakasika ny eh, famarotana ny vokatra ety anivon'ny tontolo ambanivohitra ary izay indrindra no nahatonga ny fiaraha-miasa izay niarahana tamin'ny tranoben'ny tantsaha nanangana an'ilay Antsoina hoe plateforme e-vokatra izany mba hahafahana mamaritra ny vokatra amin'ny alalan'ny teknolojia. Raha adika moa izany dia ny hoe vente en ligne izay anisan'ny ezaka anankiray ezahana fa hoe mba hamoramora kokoa ny fampitana ny vokatra amin'ireo izay mila azy sy ny mpanjifa satria dia hita misedra olana tokoa. koa izany izay tantsaha mahakasika an'izay. Dia natsangana io plateforme io, na ho an'olon-tsotra ilay izy na ho ana fikambanana. Dia efa misy moa izany rehefa eo an-dalana famolavolana an'izay ny tranoben'ny tantsaha nasionaly izay isaorana azy namolavola an'izay. dia misy fisoratana anarana, fisy fisoratana anarana izay ho fenoina mahakasika ny vokatry ny tsirairay avy. Araka ny nambarako teo dia hoe na tantsaha mandeha amin'ny anarany manokana ilay izy na ihany koa fikambanana na coopérative izany afaka mameno an'io taratasy io dia mi-lancer an'ilay vokatra izany, izay vokatra azo lazaina ihany koa hoe mampiavaka an'ilay faritra tsirairay izay misy azy. na hoe ny vokatra izay heverina ihany koa fa tokony handeha kanefa anie sarotsarotry ny hitadiavana mpividy. Ny antony tena hoe nananganana ilay plateforme e-vokatra moa izany dia hoe matetika misedra olana ny tantsaha amin'ny resaka famarotana io e. Ny lafiny ara-teknika sy ny kalitao ary sy ny habetsahan'ny vokatra mba eo ihany fa eo amin'ilay resaka famarotana izany lasa ohatran'ny hoe mamoaka Ohatra izay tsy tsy mamaly tsy mamaly ny vokatra ataonao izany ny tsena, dia etsy an-danin'izany a ny ny mpiantoka, ilay olona izay mpanelanelana matetika no tena mahazo vahana ao anatin'ireny vokatra vokarina ireny fa kosa izahay tsy afaka misitraka mivantana. Amin'ilay tena ilay tompon'andraikitra, izany hoe raha vokatra anankiray vokarinay amin'ny vidiny izay tokony ho vidiny ety a, hivarotanay any amin'ny client eny ilay izy an, dia lasa ohatran'ny misy fanararaotana kely izany, dia anisan'izay izany hoe mba accès mivantana ahafahana mifampiresaka amin'ny tena olona hanjifa, hanjifa ary maharitra, ilay faharetan'ilay varotra moa izany sy ny sy ny fivoaran'ny kalitao an, izay no tena tanjona ao anatin'ilay izy. Zavatra maro moa izany no mety ho tombontsoa azo amin'ny fametrahana an'io plateforme io. Iray aloha dia hoe ahafahanao izany mi-lancer ny vokatrao eo amin'ny toerana misy anao dia mba fantatry ny olona rehetra, tsy na dia eto amin'ny toerana misy anao ihany aza izany fa na any amin'ny faritra rehetrarehetra manerana an'i Madagasikara. eny fa na dia any ivelany aza, indrindra indrindra moa izany hoe mampivoatra anao ihany koa amin'ny resaka haitao ara-teknika sy ny avo ara-teknika dia anisan'ny zavatra anankiray tena tombony ho an'ny fametrahana an'io plateforme io ihany koa izany makasika an'izay. Dia ny farany dia ny hoe ny amin'ny resaka fitediavana ny lalam-bola, ny lalam-bola ahafahana manatanteraka an'izay satria raha maha lafo ianao dia tsy maintsy mitady izay fomba rehetrarehetra ahafahana mamaritra azy na mi livrer an'ilay entana any amin'ny any amin'ny client-nao dia mazava ho azy moa izany fa tsy maintsy mampivoatra satria mafimafy ny fifaninanana amin'izany resaka famarotana ara-teknolojia amin'ny resaka produit agricole zany dia anisan'ny tena mampivoatra be zany ilay izy amin'ny ankapobeny. Eh, ny makasika ny plaidoyer moa zany dia hoe io a eh, ny fahaizanao mahay mandresy lahatra ny manodidina anao sy ny sehatra ny ambaratonga ny isan-tsokajiny na amina resaka famatsiam-bola io na amina resaka fandresen-dahatra makasika ny fiovaovana toetr'andro na amina resaka fa amin'ny ankapobeny moa zany izay zavatra efa nataonay foana dia hoe tsy maintsy manao an'izay zay a eo anivon'ny commune dia tsy maintsy manao an'izay ihany koa zay any any amin'ny sehatra ambonimbony kokoa dia ny ministère isan-tsokajiny sy ireo mpamatsy vola zay zay misy sy maro zay heverina ihany koa hoe tokony hanao zavatra eto amin'ity firenena ity ka ny anay moa zany matetika hoe apetraka foana izay ianao a miezaka mandresy lahatra fa ny olona koa tsy hiteny mihintsy hoe izay tsy afaka ny tsy hiaray asa fa matetika amin'ny ankapobeny dia ny hoe misy foana izay fifampiresahana izay fa ny fanatanterahana izany dia saika mbola eo am-piandrasana foana aloha ny ankamaroany, za tsy miteny hoe tsy tanteraka daholo an! fa misy ihany ny tanteraka ao anatiny fa dia ny hoe ny ny miandry aloha izany an dia miditra sehatra hafa indray angambany rehefa avy eo mahakasika an'izay hoe ahoana ny hanatanterahana asa dia mazava ho azy fa Tsy maintsy hisy izany ny fitohizan'ny vokatra mandavantaona arakaraka ny vanim-potoana sy ny habetsahan'ny vokatra sy ny filan'ireo olona izay misy mpanjifa ireo. Dikan'izay izany dia hoe misy ny fifanarahana amin'ny lafiny vidiny tsy tapaka mba tsy mba hialana amin'ilay hoe fiakarana dia fidiana ny vidim-bokatra eny an-tsena. Dia ianao izany any am-piandohana dia efa mahafantatra hoe izao ny prix-n'ny entako mandritr. mandritry ny taona ary tsy miova iny. Izao ny kalitaon'ny entako, tsy miova iny an, ary indrindra indrindra izao ny habetsahan'ny vokatra izay ho vokarina, tsy miova iny an, ary dia samy afa-po izany ny andaniny sy ny ankilany. Ny mikasika ny olana ny fiovaovan'ny toetr'andro moa izany dia tena iaraha-mahalala fa tena lasa nikorontana tanteraka izy an, tao anatin'ny taona maromaro izay. izay zavatra tokony hilana vahaolana haingana izany na ho ana ety ifotony izany na ho an'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny any ambony any. Fa izay tiako hasongadina eto moa izany dia hoe ho ana ety ifotony dia hoe mila tena manova tanteraka izany izay ny resaka calendrier cultural anay satria ny fahitanay azy dia me- manomboka mihemotra ny rotsak'orana. Ny orana mety mirotsaka mety mitovy ihany isan-taona fa ny fotoana androtsahany azy ao anatin'ny taona izany dia tena hoe ao anatin'ilay fotoana fohy. Dia anisan'ny tena mahatonga fahasimban-javatra be izany izay fiovaovana toetr'andro izay dia tsy maintsy mi-adapter an'izay izany isika hoe inona no zavatra tokony hatao. Satria raha volana desambra izao izao miresaka izao aho tena zara raha mbola misy orana. Izay hatramin'ny niainako taloha dia hoe efa vita ketsa ohatran'izao, efa maitso mavana ny tontolo ambanivohitra fa tena miova ilay izy. dia mila an'izay. Dia ny resaka mahakasika ny masomboly ihany koa izany efa manomboka tokony ho jerena ihany ny masomboly mifanaraka amin'izay toetr'andro izay. Raha tsy hiresaka mahakasika ny fambolena vary ohatra dia mba jerena ilay ilay vary somary manana cycle fohifohy kokoa izany an. mba hahafahana manenjika an'izay fiovaovana toetr'andro lasa miha maina dia na tsy hoe ny maina ihany moa fa indraindray koa dia mety hoe misy tondra-drano be tampoka izany dia simba indray izay vokatra kely vita.